Dwi'n meddwl bod o'n ddeg i dweud bod ni gyd yn mwynhau pobi cartref. A hyd yn oed os chi ddim yn mwynhau'r broses o gymysgu'r cynhwysion a chreu, fi'n caru bwyta. Ac efo gymaint o raglenni pobi a choginio ar ein sgrîns ar hyn o bryd, mae pobi danteithion o bob math wedi cynyddu mewn poblogrwydd yn ddiweddar. Felly heddiw, fi eisiau trio ffeindio allan beth yn union yw rapel. Felly Carol, ers faint chi wedi bod yn pobi ac addurno cacenna? Wel, dwi wedi bod yn pobi ers o'n i'n blentyn, yn byw ar ffarm, pob un yn pitio mewn, a fi oedd yn y gegin. A wedi mwynhau wneud uh, cacennau Nadolig, cacennau penblwydd ffrindiau teulu, a wedyn des i'r siop a wneud cacennau. Pa fath o bethau chi'n gwerthu yn y siop yma? Unrhyw nwyddau i wneud gyda cacennau, boed cyt y marzipan, mae'r rhyban, y past i wneud modling. Mae ma Bron popeth, dyne. O'r gegin broffesiynol i gegin y cartref, mae 'na bobwyr ar hyd a lled Cymru. Sa i'n cofio peidio pobi rili. Pan o'n i'n fach o'n i'n pobi gyda'n mam i a o'n i'n arfer pobi Victoria Sponge un hys cur fy nhad 'di Sul. Ddim 'di stopo ers hynny. Wedyn yym Ie, yeah, we need crumble bob di syl gyda amrywiaeth o ffrwythau. Mae dyn ni goed yn yr ardd a mae gan ngŵr i randir, felly mae lot o ffrwythau'n dod um, o'r ddoi le yna. Lot o drisianau bach, mae merch i wastad yn dweud, allan ni gael rhai gyda cyfrinach yn y canol. Felly ni'n torri'r tu mewn mas a rhoi jam neu rhoi Nutella mewn a wedyn, ie, yeah, rhoi sy'n ar y top a wedyn mae surprise yn y canol wedyn. Ac erbyn nawr, o le chi'n cael eich ysbrydoliaeth ar gyfer yr holl bethau gwahanol chi'n pobi? Dw i lyfr, lot o lyfrau coca, lot o lyfrau pobi, um, dw i lwyth o lyfrau Nigella ac uh, sawl llyfr Delia a wy'n mwynhau cael um, darllen trwy rheini a gweld rhywbeth wy'n ffansio gwneud. Pa fath o bethau, pa fath o gacennau ti'n boblogedd efo chi? Y gacen fwyaf poblogedd yw y drip cake. Dwi'n rhoi heinen o uh, butter icing ar y gacen a wedyn mae Rhoi chocolate iddo lawr ochr y gacen. Os na un gacen chi 'di pobi sy'n aros yn eich cof fel yr un gore falle. Yn y geinie cynnar on' o'dd bobol yn gofyn i fi wneud cacenne priodas a bydden i'n gweud na, o'dd ddim yr hyder 'da fi. Ond unwaith nes i cacen priodas fi a'r gŵr, O'n i 'na. Wthnos dwetha nes di dishyn gaws ym Manhattan ag ath honna lawr yn arbennig o dda a ngŵr i'n gweud all di neu hwnna i fi ar ym mhen-blwydd blwyddyn nesa plîs. A mae'n dipyn o broses i fynd o greu y cacen i'w addurno i roi i'r cwsmeriaid, yndyw e? O, odi, odi, mae fe yn. O ch'mod, prynu'r cynhwysion, leino'r tin, Neud y gacen, gadael iddi oeri a wedyn yr addurno. A pam bo chi'n mwynhau y broses yna i gyd? Fi'n credu achos bo fi wastad wedi neud e, ma fe'n naturiol on'd yw e? Chi'n yym gorffod rhoi'r union gynhwysion cywir mewn, chi'n gorffod canolbwyntio ar y ar y dasg mewn llaw a mae'n felly fi'n credu falle bod e bod 'na rwbeth mindful amdano fe fi'n credu hefyd, fi jyst wir yn mwynhau. A chi'n ymarfer hefyd â'r cwpad chi'ch hunain? Ydw, ydw, wastad yn pofi gyda plant, gyda amrywiaeth o lwyddiant, ond uh, be ni'n rili really hoffi wneud yw wneud bisgedi a wedyn maen nhw'n gallu addurno nhw. Dwi'n hoffi rhoi'r teli arno yn y nos a jyst wneud blodau. Alla i wneud e am oriau. A le wnaethoch chi ddysgu i wneud rheina? Bues i yn yn y coleg yn Neath yn wneud e, a wedyn fi 'di dysgu lot gyda dosbarthiadau nos a ar y we, ie. Fi'n mwynhau pobi a fi'n mwynhau'r ymateb mae pobl yn rhoi pan fi'n wneud rhywbeth neis iddyn nhw. O, mae fe jyst yn yn deimlad da, amser chi 'di bennu'r gacen a mae rhywun jyst yn dod mewn a crio.